My country pipu, I throway salute oh for anywhere wey una for dey watch me from. I wan make una still catch am for where una for still dey watch me from. My name na Anthony, your regular presenter for First Aid Immigrant Solution. In case if una never subscribe, make una no forget make una take touch the subscribe button so dat anytime wey I throway any video, Una be the first person wey first get alert for anything wey una take dey watch me from. Another jolly jolly don still come again o. Oh. So government wey dey Bologna come talk say for the period of this COVID-19 wey dem take do lockdown for this February stroke March and April, say people come still dey house concerning house matter, a lot of people still get Difficulties wey dem fit no fit pay house rent, some fit pipu still fit pay, manage fit pay, at di end of di day money come still finish, na im government come talk say if you know say you dey bolonian territory and you you get house wey you for pay house rent for dat period, you get proof wey you take pay dat house rent or wey di money take comot for your account, na im government come still talk say if you know say you still get proof say di money wey you first dey receive before corona virus happen and di money wey you dey receive wen during dis corona virus now say e reduce pass di money wey you first dey receive. If you get dat proof, you fit still apply for dis contribution AFITO na im dem dey call am. So na den government come talk say for those pipu wey know say go fit apply for dis contribution AFITO, either you get IZER wey you know say from zero to three thousand which one na those people wey get zero to three thousand dem no need to demonstrate say whether their pay slip increase or decrease because those people don already leave they don already dey below uh, government standard so which is their economical background is still low well well those people no need to demonstrate anything at all so government go give those people if dey pay house rent for those month of March, April, May. Say na three months you go pay, na im dem go still drop the money for the account. And those three months wey dem go pay so, e say no pass highest one thousand five hundred So wetin be di requirement? If you know say you get Excel wey e dey from zero to thirty five thousand, you fit still apply but those people wey get Excel wey reach up to thirty five thousand but dem still get proof wey talk say di pay slip wey dem first dey get before corona virus happen e dey higher than di pay slip wey dem dey get during dat May April and March. So if you know say e dey lesser than that, you fit still apply. So the requirement wey government put, Bo- Bologna government so now I wan talk so, the requirement wey dem put so, e say first thing you need to know when the thing wan start. The thing don already start right from on the thirteenth of October. They start am at nine a.m. na they take open the website for Bologna website and then you fit see fill am till on the thirtieth of November na twelve p.m. in the afternoon na the thing go end. So you still get now till thirtieth of November make you still take fill the form if you know say you dey pay house rent. So the requirement as I first talk be say wetin be the requirement? They talk say first thing you need to do, you get speed. The speed wey be those credentials wey I first drop for my previous video before wey concern wetin dem dey do for either post office or you fit still do am for Comune di Bologna if you know say you get federal because speed now na na credentials wey you know say you fit do so that anytime we wan do anything online e e dey secure anytime we wan do any document concerning Italy so if you get speed e go dey more easier to do so speed na be the first thing wey dey require from you if you wan apply so you fit apply by yourself either you go Bologna website Comune di Bologna contribution afito yo see where dem for dey apply for there or e fit go through patronato or fit go through pipo wey you know say e dey help immigrant or social assistance so if you get any of dis dem fit still help you out den afta you don get speed anoda tin again wey you need to still get be say you get you need to get Di movement wey you take dey pay dis house rent to di owner of di house so you need to go to your bank go tell your bank make e print out di print out of wey you take pay dis money for di month of March, April and May if you don get dis print out you go still put am for ground, dem still need am, dem need to get your resident say you dey res you resident for Bologna and you need they need to get your permit of stay or any other valid document wey you know say you still get. Then another thing wey they still talk say you wey you still need to get be say you need to get IBAN. IBAN na be this account number wey the office take drop the money for your account if they don't accept your application dem still need that one too dem come still talk say dem still need your pay slip wey italo dey call booster paga so that booster paga you have to get it from january to may so the reason why dem need from january to may be say dem wan know whether difference dey when before coronavirus and during that corona virus or during that lockdown so if difference dey government fit use that one still take accept you so dem still need to know whether you dey uh, lay off which dem dey call casa integrazione so if you get any of these things wey i don talk so you are good to go you fit apply for the uh, contribution afito so after you don apply for the contribution afito so the the money wey dem say dem wan pay for three months which is march april may dem go drop am for the account number wey you give them or the iban so every other thing wey you need to know so e still dey the Comune de Bologna website. So na im make me say a lot of people dey wey no still know say this kind thing still happen for Bologna. So if you know say your commune no dey Bologna, you never get any of these things, you fit still go ask them so that make dem still explain when dem wan still take do their own. Some people don still do their own for Every oda comun for where dem dey but now na di time for Bologna own so in case if you never subscribe to dis my YouTube channel more na no forget to subscribe so dat anytime wey I dey throway video like dis wey government still take dey assist people una fit still be di first person wey go first still get alert for anything wey una take dey watch me so if una get any question Related to dis contribution afito all di requirement wey I don tok so far, so una fit still call me for my number three five one zero one two three zero two five so na there na I for still dey answer pipo concerning or you fit still drop comment for dis video below so if you know say you never apply, time still dey till November thirty and the thing wey you need to know wetin they need be say so they need your booster paga from January to May, they need your speed which is the credentials, they need IBAN, they need wetin you see take pay your house rent whether you dey pay your house rent with um transfer you have to go and print it out so that they get proof say you pay house rent the last house rent for the house wey you dey make sure say they register the contract of that house and that house must be the person wey rent that house wey dey rent the house give wey e name dey contract na im be the person wey go fit apply for this contribution and fee to and e go still make sure say the house contract dey still register am for agency at the entrata if you get any of this one wey i don talk so you are good to go you fit register am you fit apply for the money and if the money come go be like oye money so that when you fit see use am see take assist your family so now make me come come drop the video see you for my next video till we see see again bye bye